üsti ýutup üsti bilen diňleýjiler ähli türkmen halkymyza ýurduň içindäki daşyndaky ýaşaýan ähli türkmen halkymyza kanadadan köp salam şu gün ýigrimi üçünji noýabr iki müň ýigrimi birinji ýyl şu günki çykyşymy ýetirmek bilen men hökümet ýolbaşçy sumaklary ýüzlenýän Birazrak, birazrak akylyňyza aýlanyň, hökümet ýolbaşçylary. Ine, men geçen gepleşiklerimde-de aýdyp geçýän, şuňňaly Baş bolmasa, göwre läş diýip. Biz oňa gaty düşünýäs. O zatlar ýollardan biz ugur alýas. Şol sebäpden hem şu ýutubyň üsti bilen men öz halkymyza, türkmen halkymyza, biz öz halkymyzy, ýurdumyzy söýýändigimizi, ýurdumyzy has-da beter gowy görýändigimizi size ýetirjek bolýan. Bu zatlary diýmek bilen Bu zatlary diýmek bilen, dünýädäki bolup geçýän her bir kynçylyklar ýurduň içinde-de bar, daşynda-da bar, hemme ýerde bar. Ýöne edil Türkmenistan hökümeti, Türkmenistana dolanjylar, dolandyryjylar bar, ba, e, şolar ýaly adamlar barka, Türkmenistan bu gidişine gitse gowy ýola barmajagyny bilýän. Bir zady düşüniňow hökümet ýolbaşçylary. Türkmenistan ýaşlar bolmasa ullakan mazarçylyk diýip men mydamada aýdyp geçýän, ýazyp geçýän tesmirlemde. Beýdip öz halkyňyzy kösemäň. Ol oturanaýyn gopbam adam ol. Ol onda-munda ine o futbol oýnaşyny gördi bäri-ow. Ronaldo ýaly şeýdip neme etjek bolýar ol, no, fint görkezjek bolýar. Olar ýaly adamda-da bir fint barmy, oň kellesi boş adam ol. Diňe şol näme paraz diýýärler, şol özüni men-men edip ýören adam. Ol başda ol arhitektor boldy, soň indi atyjy boldy, sürüji boldy, At çapar boldy. Atdanam at rewolýusiýa edip ýykyp goýberdi-ä sen-ow. Bir zady ýatdan çykarma. Ol ýaňkyny Ahmet we ýaňky Sanjar wakasyndaky Sanjar ol oglanlaňam herekedi ýatmaz. Siz gaýtam azyrak birazjyk kelläňizi aýlap halk üçin, geljekki ýaşlar üçin Bir azajyk bir hereket ediňärow. Näme üçin beýdip öz halkyňyzy, öz türkmen halkyňyzy öz eliňiz bilen gyrap otyrsyňyz. Olary türmelerden çykaryp. SSR döwründe ýokdy şeýle sanly köp adamlar türmede. Häzir köp adamlar türmede. Olar nähili bolup çykýar? Olar türmeden keselli bolup çykýar, tuberkulýoz bolup çykýar. Ol tuberkulýozy bejerilýänem Mary şäheriniň Azot zawodynyň gapdalynda. Et nazywaýetsa Carstwo mýortwych. Bir azajyk kelläňizi aýlaň-ow, gapdalyndakylar, size näme gerek? Siz dämi şony şeýdip arşa galdyran bi Berdimuhammedowy? Beýtmäňerow, egilip bara, haçan biz görüpdik bir türkmeni şeýdip egilip, gül berip, elini ogşap. Başga zadam etýänsiňiz, syrtyny, diňe bir syrtyny süpüreňzok siz. Dogry, kynçylyk bar, hemme ýerde-de bar. Ýöne, ine, dogry, Türkmenistanda-da bir gowy zatlaram aýtmaly, ine, obýektler gurulýar, uly-uly obýektler gurulýar. Şol zatlary diňe bir Aşgabatda gurmaly däl, başga welaýatlarda-da gurmaly. Dogry, o taýlarda-da iş alnyp barylýar, ýöne şol alnyp barylýan işde kontrollyk ýok. Kontrollyk ýoglugynyň sebäbem, men ýene gaýtalap aýtýan, baş bolmasa göwre läş. Äý, siz nirik barýaňyz-ow, siz tupyga barýaňyz. Tupyk, tupyga barýaňyz. Size näme gerek gapdalyndakylar şu Berdimuhamedowdan bir peýdalanjak bolup şol urýaňyz kisäňize urýaňyz niçesi bir peýda ertir owadan nepeden çykjagyňyzy bileňizowga siz. Bilýäňiz ýöne bilseňizem şony herowna edýäňiz siz. Aý oňy muňy üsti beren bu zatlary biz ýaparys diýip. Ýok. Beýle zatlar indi bolup bilmez. Ol jüýjäni diňe güýzde sanarsylar diýýär. Şo sebäpden, gadyrly diňleýjiler, siziň dykgatyňyza ýetirýän, biz häzir ählimiz jem bolup, bir demde hereket etsek, bulaň durjak galasy ýok, etjek zady ýok, absolýutno. Şoňa düşüneliň. Eý, hökümet ýolbaşçylary, beýdip ýaranjaňlyk Indi oň gal zatlaryňyzy goýuň-a. Türkmenistana häzir bilýäňizmi kim gerek? Türkmenistana Türkmenistana Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow, Jüneýit han, Eziz han, Şaja Batyrow ýaly mert-mert ýigitler gerek. Ol ýigitlerem bar, ol ýigitlerem bar, olar daşda däl. Indi ýene şu zatlary diýmek bilen, wapşe häzirki bir ýagdaýa düşünip-de, hökümet ýolbaşçylary gaýtam türmeleň gapysyny açmaly. Bütin Türkmenistany türmä öwürdiler-ä, ýollaryňyzy açyň. O daşary ýurtda okaýan, ýaşaýan oglan-gyzlarymyz, doganlarymyz. Bajylarymyz hemmesi şol aňryk baryp gaýdyp bilsinler. Ene-atalaryny, dogan-garyndaşlaryny görmäne mümkinçilik dörediň. Iş ýerini köpeldiň ýurtda. Oba hojalyk pudagyny galdyryň. Oba hojalyk pudagyny galdyrmak üçinem ozaly bilen suw üpjünçiligi gerekdir. Suw üpjünçiligi wapşe gutardar-a Türkmenistanda. Diňe bir şol bar suwlary şo Aşgabady bezejek bolup, Aşgabadyň töweregini bezejek bolup Ylgap ýörsüňiz. Niçesi bir pul-how? Ine häzir ine Orsýetde Orsýetde ine ine Şaýgo ministr obrony ýaňky 5 sany şäher açjak bolup ýör. Özem göz öňünde tutulýar, şol şäherleriň biri geljekki Orsýetiň paýtagty bolmagy mümkin diýilýär. Aw bizde bir ullakan ýerlerimiz bara. Geliň hemme zady göz öňünde tutup, oba hojalyk pudagyny, maldarçylygy göz öňünde tutup, kiçirägem bolsa bir şäherleri gurup, o taýda öňürti bilen guranyň bilen diňe bir guranyň peýdasy ýok, suw üpjünçiligini edip bilmeseň. Sebäbi biziň türkmenlemmiz daýhançylyk bilen önüp ösen. Daýhançylygy gowy görýär türkmen halkymyz. Şo sebäpden öz halkyňyzyň kekirdeginden eliňiz bilen basmaň. Wyždan galmandyr sizde-ow. Absolýutno wyždan galmandyr. Ol beýdip ýaňky oppozisiýaň içindenem, äý, özüni oppozisiýa diýen sumaklaň içindenem öz adamlaryňyzy şeýdip goýýaňyz, goýýaňyz-da, bir topar oglanlaň janyna kast edýäňiz siz. başga bitirýän işiňiz ýok siziň. Şo sebäpden ýurt ýolbaşçylary sizden sorag bolar şo zatlary bilip goýuň. Şo zatlary bilip goýuň ol şu gün kisäme bir million urdum diýip ertir ýaýnap ýaşamarsyňyz. Şony bilip goýuň. Diňläniňiz üçin köp sag boluň geljekki duşuşyklara çenli.